Helo, a chroeso i bennod newydd o bodlediad Byw Llyfrau, mewn cydweithrediad ag Estyn Allan Llyfrgelloedd Cymru. Rhian dwi, a heddiw, dwi a Judith, gyda help llaw Alaw a Lynette o Flwyddyn Naw Ysgol Bryn Refel Llan-rug, yn ffodus i gael cwmni yr awdures Rebecca Roberts.

Mae o'n bleser anferth gyda ni ga'l sgwrs heddiw hefo Rebecca Roberts, awdur Mydferwi, a'i llyfr newydd hi, Hashnod Helynt. Wel, diolch yn fawr iawn am wahodd fi, Judith a Rhia, mae'n bleser fod yma. Sut gychwynnodd y daith i chdi fel awdur? Ers i mi fod yn fach iawn yym roedd gen i ddychymyg byw a o'n i wrth fy modd yn creu straeon efo My Little Ponies a yym teganau. a pan o'n i'n tua blwyddyn pum ne' chwech yn yr ysgol dechreues i sylweddoli mai fy fy rho- hoff wers oedd ysgrifennu creadigol a erbyn i mi gyrraedd yr ysgol uwchradd roedd gen i teimlad yym fyswn hoffi fod yn awdur rhyw ddydd a doedd dim byd yn cyffroi fi'n fwy na'r syniad o fynd i mewn i lyfrgell a gweld fy llyfr i ar y silff. Felly nes i astudio Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn y Brifysgol ym Mangor. Es i ymlaen wedyn i neud yym hyfforddiant dysgu a am gwpwl o flynyddoedd o'n i'n brysur iawn iawn iawn felly doedd gen i fawr ddim o amser i sgwennu ond yna symudais i swydd gwahanol a nes yym nes i gychwyn ar s- yy sgriptfêr a wedyn nes i drosi hyn yn yym stori fer a wedyn nath o droi i fewn i nofel a ar rhyw pwynt nes i feddwl o oce dwi 'di gorffen nofel rŵan be' dwi am neud? A nes i anfon o i ffwrdd i yym i lenyddiaeth Cymru a chael yym rha- yy lle ar y cynllun mentora gyda Manon Steffan Ros yn fentor i fi ac ar ôl hynny ga- yym gafodd y nof- nofel ei chyhoeddi. Do, mi wnes i gweithio fel rhith awdur, ghost writer, yn ôl yn 2006, jyst trwy hap a ddamwain oedd fy mam, oedd hi'n gweithio ar y gwasanaeth iechyd, oedd hi'n siarad efo doctor o'r enw Professor Bimal Bhowmick, a mae ganddo fo stori mor anhygoel o ddod o yym Bangladesh i weithio mewn yr wlad yma, a dwedodd yy dwedodd o dwi'n chwilio am rywun i sgwennu stori fy mywyd i. Felly dwe- yym dwedodd fy mam oh my daughter's just graduated she's got a degree in English and creative writing a nes i gyfarfod Bim a dros gyfnod o fisoedd nes i recordio'i stori a wedyn tro- yym trosi fo i hunango- o hunan yy gofiant a oedd yr hunan gofiant yna yn sail ar gyfer dogfen y Bee Bee Eck dwi'n meddwl nôl yn dwy fil ac un deg wyth yym felly ma'r llyfre yma dal ar werth yym a o'dd o'dd e ar Amazon a dyna oedd fy- y tro gyntaf i mi weld fy enw mewn llyfyr yym o'dd hwnna'n brofiad braf iawn ond mi oedd 'na gap o degawd rhwng hynny a gweld fy enw ar glawr nofel. Mae helynt a rhestr fer Robert T yn annog llongyfarchiadau mawr i chi am hynna, mae'n ffantastig. Heb roi ormod o'r plot i ffwrdd, fedri di ddeutha ni am dan helynt? Yym helynt ydi stori Rachel Ross, goth yn y pymtheg oed sy'n byw yn y Rhyl a mae ganddi dipyn ar ei phlât Mae ei mam hi'n dioddef o iselder, felly mae'n gwarchodwr i'w chwaer ifanc Sara. Yy mae gen ei dad dipyn o dyner. Mae'n cael ei bwlio yn yr ysgol o ganlyniad i i'w hanabledd. Mae ganddi goes prosthetig a mi fu yym goroesi meningitis pan oedd hi'n fabi, nath hi golli ei choes hi. Yym a hefyd pan mae'n sgeifio ffwrdd o'r ysgol un diwrnod mae'n cyfarfod dyn o'r enw Shane sy'n gwbod dipyn am ei theulu hi ac ar ôl cyfarfod mae Rachel'n awch iawn y gwirionedd am ei theulu a ma' hi'n mynd ar ôl Shane gyda'r bwriad o ga'l y gwirionedd. Mae o'n llyfyr ffantastig Rebecca ma' rai' fi ddeud swn i 'di bod wrth fy modd yn ga'l llyfyr fel 'ma pan o'n i'n ifanc yn lle stafell ddirgel ne' be' bynnag oddan ni gorod ddarllan. Ma'r cymeriade i gyd mor ffantastig a ma' mor realistig y ffor ti 'di sgwennu fo yy ynglŷn â pobol yn byw yn y rhyl a su' ma' nw'n siarad a su' ma' nw'n byhafio mae o'n wych. Do'n i ddim yn dod o deulu Gymraeg sy oedd yn siarad Cymraeg doeddwn i ddim yn darllen mor hyderus yn y Gymraeg a mi oedd lot o'r lyfrau fel y stafell ddirgel bydden nhw jyst 'di fod tu hwnt i fy ngallu i felly wrth ys- eistedd i lawr a sgwennu nofel i bobol ifanc meddylies i dwi am sgwennu'r math o lyfyr oedd angen arna i pan oeddwn i'n bymtheg a'r ffaith bod gymaint o bobol sydd yn dysgwyr neu'n dall- ne- neu dy- neu dydyn nw ddim fel arfer yn mwynhau darllen ma' nw 'di dweud bod nw 'di mwynhau hallnod helynt. Dwi'n licio meddwl bod ill- yy fysa fi yn bymtheg oed hefyd 'di hoffi'r llyfyr. Do'n i ddim 'di mynd i'r i'r Eisteddfod doedd y Eisteddfota jyst ddim yn rhan o fy mhrofiad i. Ma' lot o bobol yn dweud mae'n rhywbeth yym am fod yn dosbarth gweithiol a heb os dy- yym dydi r- ma' Rachael yn ddosbarth gweithiol ond dwi'n meddwl mae o'n fwy y profiad o fyw'n agos at y ffin a cha- a fod yn siarad Cymraeg wedi amgylchynu hefo pobol sy ddim yn siarad Cymraeg. Dyna be' sy'n gwneud y gwa- yy gwneud y gwahaniaeth dwyt ti ddim 'di trochi mewn pethe fel Steddfod Eisteddfod dwyt ti ddim yn gwylio cyw dwyt ti ddim yn mynd i ddewis llyfrau yy Cymraeg o'r llyfrgell achos mae pawb arall o dy gwmpas di yn siarad Saesneg so dyna'r realiti o'n i'n trio adlewyrchu yym o'r stori. Diolch Rebecca!
Am godi blys ar bob un ohonom dwi'n siŵr i fynd ati i ddarllen Hashnod Helynt. Yn sicr, mae Luned ac Alaw wedi darllen a mwynhau yn arw Dyma chydig o gwestiynau sydyn gan y ddwy. Ydych chi wedi ysgrifennu'r nofel o brofiad? Pwynt cychwyn y nofel ydy mae Rachel yn rhan o brosiect drama i godi ymwybyddiaeth am drais yn y cartref a gamdriniaeth domestig a yn un ar bymtheg oed oeddwn i'n rhan o'r yym un pro- o o brosiect o'r math yna hefo gwmni theatr oedd yn gweithio allan o'r theatr fach yn y Rhyl a nes i ga- yym mynd o gwmpas ysgolion yn chware rôl y feisty feminist best friend yym y rôl 'na gafodd Rachael yym cyfle i chwara a a dwi'n cofio ar y pryd meddwl cymaint o wahaniaeth gwnaeth y pro- yy prosiect 'da i fi o safbwynt datblygu fy sgilie meddwl a fy nealltwriaeth i yym felly o'n i'n licio'r syniad o'r fysa Rachel yn rhan o rywbeth tebyg. O safbwynt perthnasau a'r yym y perthnasau o fewn y nofel ma' fy mam a dad i yn gwbwl gwahanol yym dydyn n'w ddim byd tebyg i mam Rei- yy Rachel a Sara ond ma' 'na jyst fel twtshys bach o fi yn yy o fi yn y stori. Roedd fy Nain yn rhedeg stondin yn farchnad y rhyl a nes i weithio arno am sbel jyst am gwpwl o o wythnose yn ystod gwyliau'r haf a beth arall o ie ma' sto- mae mae aelodau o fy nheulu'n dal i fyw yn Emlyn Grove lle lleolir y stori. a mae 'di fod yn yn yy ma'r tŷ 'di fod 'n eiddo i i'r teulu ers un naw pedwar chwech felly ma' fy mhwreiddiau yn dwfn yna yn y rhyl ges i fy ngeni. Yy a bo' yn rhan o'r yym cw- clwb theatr a profiadau ges i yna ma' hwnna'n eitha agos i'r gwirionedd. A efalla manwl yn pwysica yy i fi ydi bo gan fy merch i, Elizabeth, mae ganddi hi goesau prosthetig, felly o'n i'n teimlo fod o'n gyfle i greu cymeriad fysa hi'n medru uniaethu efo wrth iddi dyfu. Beth yw eich diddordebau heblaw am ysgrifennu? O!
Does gen i fawr o amser i gael diddordebau achos mae gen i dri job rhan amser a dau o blant a tŷ sy sy jyst wastad yn edrych yn frwnt. Dwi'n treulio lot o amser yn glanhau yy yy yn glanhau yn ac yn gweithio ond pan gai brynhawn i ymlacio dwi'n licio mynd i gerdded yym dwi'n licio treulio amser gyda teulu a ffrindiau. We- yn amlwg dwi ddim 'di neud he- lawer o hynny dros y bl- y flwyddyn dwytha yym a dwi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth roc. fel Rachel oeddwn i boss yn ei flaen cadw dal mewn metalhead. Ydi'r stori wedi cael ei sgwennu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o faterion dwys? Ydi, o'n ni isio codi ymwybyddiaeth o arwyddion o gamdriniaeth ddomestig trwy ddefnyddio'r prosiect drama i i drafod hynny. Pan o'n i'n un ar bymtheg oed ac yn rhan o brosiect tebyg oedd o'n nath o helpu fi sylweddoli bod camdriniaeth domestig gymaint yn fwy na ca'l llygad dyn neu ca'l dy wthio lawr y grisiau mae o'n rhywbeth sy'n rei insidious sy'n effeithio ar bob ran o dy fywyd. Ond y mat- yy pethau eraill fel fo' 'n ofalwr ifanc yym a iselder ag ati nes i ddim rili cychwyn sgwennu nofel gyda'r bwriad o trafod rheiny mewn unrhyw fanylder ond fe ddaeth nw'n themâu'r nofel yym drwyddi draw. Beth bynnag A fysa chi'n hoffi troi y llyfr fewn i ddrama teledu? Fys- y fyswn. Mae pawb yn gofyn a hoffet ti weld y nofel yy y nofel a'n cael ei trosi'n ddramâu teledu a yym yr unig ateb fi ie dwi ddim yn nabod yr un nofelydd fysa ddim yn hoffi gweld hynny. Ie a dwi hyd yn oed weithie yn meddwl o fysa nw'n wych chwarae ro- yy yn chwarae rôl penodol fel Luke Evans fel yym Shane ydi'r un do- yy diweddara achos mae o'n Gymry Cymraeg. Yym so ydi mae o'n hwyl weithie meddwl hmm pwy fyswn i'n chwara- yy rhoi i chware pa- yy i chware ba rôl? Diolch genod am y cwestyna a diolch Rebecca am atebion mor ddifyr. 'Dyn ni am symud ymlaen rŵan i drafodaeth rhwng Luned ac Alaw am Apêl yn ofal idda nhw. Da ni'n dwy am drafod Hashnod Helynt gan Rebecca Roberts. Felly, Alun, wnes di fwynhau y llyfr? Mi wnes i fwynhau'r nofel yn arw. A be wnes i fwynhau fwyaf oedd gweld safbwynt a teimladau pob cymeriad, er eu bod yn gymeriadau gwbl wahanol. Hefyd, bydd llawer o hyn a'u nofel, a oedd yn plethu gyda'i gilydd yn wneud y nofel yn fwy pwerus. Mae'n gyfoes oherwydd mae'n trin â materion dwys megis bwlio, anabledd a cam-drin yn y cartref. A oedd un perthynas yn sefyll allan i chdi? Mi wnes i fwynhau y berthynas rhwng Rachel a'i chwaer, a gweld Sara yn tyfu fyny yn dod yn fwy hyderus, ac Rachel yn cymryd cyfrifoldeb drosti, ac roedd hyn yn dod yn naturiol iawn i fi. Hefyd, roedd yn hoff o berthynas rhwng Rachel a Shane, oherwydd roedd Shane yn gwarchod Rachel fel cawr fel roedd rhai pobl yn ei ddatgelu. Hoffai'r berthynas rhwng Rachel a'i fam oherwydd, er bod llawer o gyfrinachau rhyngddynt, maent dal yn llwyddo i gadw perthynas cryf. Roedd y cyfrinachau o fewn y nofel yn cael eu datgelu'n raddol, a gwnaed i'r darllenwyr ysu i wybod beth oedd y cyfrinachau. O ia, fel Jason yn dechrau, yn y dechrau, roedd yn gymeriad eitha' tawel, ond fel mae'r cyfrinachau yn datblygu, gwelwn newid mawr yn ei gymeriad. Hoffwn weld nofel arall yn dilyn y nofel, i weld sut mae cymeriadau a pherthnasau yn datblygu. Hoffwn weld drama'n dod allan o hyn, am fod y nofel yn gyfoes, ac er mai merch yw'r prif gymeriad, gall apelio i unrhyw un yn ei harddegau neu hŷn. Er y difrifoldeb sy'n dod efo'r materion, mae'r awdur yn llwyddo i'w cynnwys yn y stori yn ddigon naturiol. O edrych ar y clawr, efallai ni fysa bechgyn yn ei ddewis. Er hyn, y gall apelio i bawb a gan ei fod yn cyffwrdd ar faterion cyfoes. Mae llawer o ystyrion gwahaniol i'r teitl sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod y nofel. Rhoddir cyngor i'r darllenydd a Rachel y prif gymeriad. Dyma un. Sut i sgoi helynt, hashnod 7. Paid â agor condoms pobl eraill, oni bai ei fod yn argyfwng go iawn, yn amlwg, achos mae cael ffrae yn llai o helynt na chael babi.

prif gymeriad dy lyfr arall di Nid Ferwi. Ydi ca'l y math yma o ferched fel prif gymeriad yn bwysig i chdi? Mae mae gwestiwn ma' mae'n gwestiwn mor anodd achos yym dwi ddim yn cy- yym cychwyn allan yn meddwl dwi am sgwennu nofel am ferch cryf yym yym dwi'n trio sgwennu nofel am bobol real sy efo gwendidau a sy'n profi anhawsterau ond erbyn y nofel yy diwedd y nofel ma' ma' hi 'di tyfu i fod yn gryfach. Ma' hwnna'n bwysig achos dyna s- dyna ydi yym praidd nofel ydi taith y pri- yy brif gymeriad. Ydw dwi'n falch fod nw'n Chi- yy fod y merched front and centre yn hawlio'r sylw a bo' nw'n ferched cry- yy cry' ma' hynna'n bwysig i fi achos mae angen merched cryf mewn llenyddiaeth achos yn y byd go iawn ma' yy dwi ddim yn meddwl bo' merched wastad yn ca'l yr sylw ma' nw'n eu- na'r cy- cydnabyddiaeth ie dwi trio peidio gneud nw'n yym superheroes o ran gallu bo' n'w medru ymdopi efo popeth ma' nw'n ferched sy'n teimlo emosiynau ma' nw'n gwylltio ma' nw'n profi rhwystredigaeth ma' nw'n methu weithie be' sy'n bwysig i fi ydi bo' nw'n dysgu o'r wers yna a ma' nw'n symud ymlan ac ma' nw'n gryfach wrth wrth fynd ymlaen. Ie achos dyna sut ydw i mewn bywyd mae ca- ma' dwi 'di neud lot o gangymeriadau ond dwi'n yy

sbio yy yym triphlyg gweitha allan y ffordd ymlaen a mae mae jyst yn dod yn naturiol i fi a dwi'n licio meddwl ma'n m- yym ma' rhyw betha wedi rhwy mewn i fy nghymeriadau hefyd yym i st- i symud y stori ymlaen. Y peth dwi'n licio ora' amdan dy nofela di ydi bod y gymeriada di mor realistig ma'r merched 'ma fel ti ddeud ma' nw'n ma' nw'n neu' camgyrr- cam- camgymeriada a ma' nw'n dysgu a ma' nw'n tyfu ac yn symud ymlaen a dwi me'wl rwbath arall dwi licio amdan y dŷn yfel ydi ydi 'dyn nw'm cweit yn mynd y ffordd 'dan ni ddisgwl. Wel diolch yn fawr am dweud hynny a dwi'n licio pan ma' pobol yn dweud bod 'na ail yy dydyn dydyn nw ddim yn gweld sut fysa stori'n datblygu a dwi wastad 'dan ni isio gwybod sut fysa chi 'di gweld y nofel yn datblygu yym a gweld fel yr posibiliadau nes i ddim dewis o'r sgw- o o'r sgwennu'r no- nofelau ond erbyn y diw- erbyn y diwedd erbyn i m- yy o sgwennu nofel dwi'n poeni fod o yn rhagwe- rhagweladwy a fod o'n ddiflas ond jyst achos dwi 'di darllen o cant a mil o weithiau wrth ys- wrth ysgrifennu. A dwi 'di bod yn gweithio ar ddilyniant i Myd Ferwi am y wythnos dwytha a danfonesi o draw i fy ngolygydd Nia yn Wasg Carreg Gwalch a ma' 'na twist go fawr yn hynny a rŵan dwi'n poeni fod o cam yn fod o fod o jyst yn trwad yn o- yn ormod yn yng nghynffon y stori ond gawn gawn ni weld gawn ni weld mae'n gwneud synnwyr perffaith i fi ond yym bydd rhaid i ni weld sut ma'r darllenwyr yn ymateb. Pam wnest ti sgwennu Mydferwi? Oddach chdi'n gwbod bo' chdi am sgwennu ddilyniant iddo fo ta 'di hwnna'n rwbath sy 'di ddod yn ddiweddar? Pan orffenes i'r stori roedd yna epilogue yn crynhoi popeth yn gwd ac yn daclus a nes i feddwl o ma' hwn jyst yn siwgwraidd a nes i hepgor o a dywedodd fy ngolygydd mae e wastad yn dda i gadw'r opsiynau ar agor, gorffen y stori ond mewn ffordd sy'n awgrymu fo' 'na fwy i ddod. ac ofn fod y stori'n gwerthu'n dda a ma' 'na alw am ddilyniant a dwi 'di ca'l gymaint o negesau yn mynd fel be' sy'n digwydd nesa? Nes i dechra fe- yn meddwl ma' n'w 'di ca'l y diwedd go hapus yn ôl pob ym- ymddangosiad a oedd yy yy cwpwl o fisoedd o'n i'n chware gyda wa- gwahanol syniadau ac un diwrnod pan o'n i'n hongian y dillad ar y lein nes i jyst ca'l y foment eureka yma a nes i feddwl O waw ma' hwnna'n syniad ma' hwnna'n syniad a nes i sgwennu'r amlinelliad dwi 'di fod yn gweithio ar y stori am ers rhyw dwy neu dair blynedd rŵan jyst yn gneud nodiadau ag ati ond nes i rili jyst cwbwlhau'r drafft gyntaf yn ystod y cyfnod clo achos doedd gen i 'im lle i fynd yym a dwi'n disgwl am ymateb Nia fy ngolygydd mae 'di gweld penodau un dau a three so dwi'n gwbod fod rheiny'n iawn. Dwi ddim yn gwbod be' fydd gen i ddweud am am weddill y stori so cawn weld. Croes i byse bydd 'i'n hoffi y stori. Fedri di rannu ryw damaid bach i aros pryd efo ni? Exclusive i ddarllenwyr Llyfrgelloedd Cymru. A ma'r stori'n digwydd rhyw chwe mis ar ôl diwedd Yym nid ferw i. A mae'n ymwn- a mae'n dilyn he- hynt a helynt yym Duncan ag Alys wrth iddyn nhw trio dod dros y dinistr gadawodd Lydia ar ei hôl. Dyma dyfyniad o bennod un o Chwerw Felys. Hyd yn oed cyn i'r dyn wneud i allan o'i fan gwyn a chlymu clamp am olwyn hen gar Duncan, gwyddom beth fyddai busnes y boi. Bailey. deulu arall. A wyt ti yw Misus Lydia Stuart? gofynnodd y deulu i mi, gan bwffio neu folau frest allan fel colomau'n hunanbwysig. Na, atebais yn flin. Ro'n i wedi cael sawl un yn mynnu gweld fy nhrwydded gyrru cyn derbyn y gwir oedd, uh, mae dweud y gwir oeddwn i. Camodd Duncan ymlaen. Fi 'di Mister Stewart, ei phartner busnes a'i gyn-ŵr, meddai. Faint mae arnon ni y tro hwn? Edrychodd y boi lawr ar ei waith papur. Gyda'n ffioedd ni, 1,285. Cerddodd Duncan ei fysedd drwy ei wallt. Dim bosib i ni ddod i gytundeb? Fy mod i'n talu can punt y mis? Ysgwydwodd y dyn ei ben yn benderfynol. Taliad llawn heddiw mae arna i ofyn. Neu fel arall mae gen i gyfarwyddiadau i ddechrau cymryd eiddo i ddalu'r dyled. Taflodd olwg dirmygus at gar Duncan a difrodwyd gan Lydia mewn cwbl o dymer. Ac i fod yn onest gyda ti, Syr, dwi'n meddwl byddai'n haws i ni ddechrau cymryd offer o'r gegin. O le gewch chi rywbeth os ei threini'r opsiwn? Mae gen i gynilon, cynigais, ond ddysgydwodd bync ei ben yn benderfynol. Nid dy ddyled di yw hon, Alis. Yr eiliad yna fe grwydrodd John i'r maes parcio. Bydd golygflaen ar ei wyneb, ac wrth iddo weld y clamp ar olwyn car Duncan, gwybod nes ei fod yn edrych fel pwgan cynddeiriog. Faint? gofynnodd i'r dyn yn swt a gymestyn ei waled o'i boced gefn. Aeth y beil un ôl teclyn darllen cerdyn o'i fan, a thalodd John y cyfan gyda'i gerdyn debyd. Tyna'r clamp a charo yma! meddai John yn ddilyn. Rhag dy gwilydd di am ddod pan allai cwsmeriaid fod ar gyfer y lle. Wyt ti'n ceisio parddio ein henw da, fel y gwnaeth ei ast fy Gymraeg? Rhwbio'r hel a nyfryw, ai dyna dy nod di, he? Ryngodd y dyn y tu ôl i'r lliw heb air arall. Teg ar dy ôl di, Pwyr ar John. Diolch i ti, John, meddai Duncan gyda'i rhyddhad yn amlwg. Gen i bach o broblem gyda llif arian ar hyn o bryd. Ond na i dy adael i di ar ddiwedd yr wythnos. Mae nos Sadwrn yn addo bod yn brysur. Chwif, uh, chwifiodd John ei law fel petai'n cael gwared ar bryfyn. Na, neu di ddim. Styria hynny'n rhodd gen i. Dydy brodyr ddim yn cadw trac o bres. Rhoddodd Duncan law ar ysgwydd ei ffrind a'i gwasgu gyda golwg o ddiolchgarwch difiant ar ei wyneb. Be wnes i i haeddu ffrind mor dda? gofynnodd. Wnes di oddef y ras 'na am ddeg awr, meddai John. Mae gen i gymaint o gwilydd ohoni. Roedd hynny'n beth od i John ddweud, ond ni ymhelaethodd ymhellach.
Ga i ofyn un peth o chi hefyd o- a- ar ôl darllan Mydferwi ma'r disgrifiad o weithio mewn gegin a cystadlu mewn cystadleuaeth coginio mae o mor fanwl o- oes gen ti brofiad o hynna os rwy'n ti'n nabod efo profiad o hynna neu ti jyst 'di gwylio cant a mil o rhaglenni bwyd epicris neu MasterChef ne' rwbath lle ma' lle ma' honna 'di dod o? Dwi'n gwylio lot o raglenni coginio yym ma' hynny'n wir achos does 'na dim byd arall ar y teledu ar hyn o bryd yym a hefyd mae gen i rywfaint o brofiad o ffilmio rhaglen deledu achos mi oeddwn i'n ffeinalydd ar gystadleuaeth y Weakest Link felly dwi'n ymwybodol o sut mae mae golygyddion yn torri pethau allan yn newid y naratif a mae gen i sneaking suspicion bod y rhan fwyaf o be' 'dyn ni'n gweld ar deledu realiti actually yn ffug so dyna oedd o- wrth wraidd y stori. Dwi 'di sylwi bo' gen ti wefan dy hun sydd yn gyfrwng gwerthfawr i hyrwyddo dy lyfrau ar blatfform digidol. Wyt ti'n meddwl mai dyma'r ffor' ymlaen i awduron Cymreig? dwi does 'na ddim dwi'm yn meddwl bo' 'na'r un awdur sy yym sy'n sgwennu yn y Gymraeg sydd hefo gwefan a o'n i'n teimlo'n eitha pretentious o gael un ond be' sy'n od ydi ma' achos mae gen i nofel Saesneg hefyd yym mae gymaint o bobol sy'n ddarllen yn Saesneg yn dweud you haven't got a website, you know, where can I go to find out more about what you're writing? Dydw i dwi ddim 'di ca'l hynny o o o fy narllenwyr Cymraeg on' ma' pobol a on' ma' pobol yn t- s- cysylltu efo fi drwy'r wefan yn dueddol o fod yn yn di-Gymraeg so falle ma' rhwbeth fwy arferol yym ym myd llenyddiaeth Saesneg dwn i yy dwn i'n Dw i'n gweld hyn fel rhywbeth gwych ac yn obeithiol y bydd mwy o awduron Cymraeg yn manteisio ar y cyfryngau digidol fel cyfrwng i ledaenu a pêl eu llyfrau. Efalla, efalla.
Weithie dw i'n poeni fy mod i'n gwneud rhywbeth sy'n, fel dwedais i, eitha pretentious neu yn ddiangen. Ond wedyn dwi'n gweld pobl fel yym Alun Davies, Anna gan Angharad Hunter yn yn creu rhestrau o ganeuon ar Spotify i gyd fynd hefo'r nofelau a ma' nw'n gneud pethe fel y chw- yym ych- uwchlwytho fel snippets o waith i yym i gwefan n'w a dwi'n meddwl efalla fy mod i actually ar flaen y gad am am unwaith yym ma' gen i fy mys ar y pwls yy dwi'n meddwl falla nawn ni weld o'n d- dod yn fwy cyffredin. ma'n bosib treulio gormod o amser yn hyrwyddo dy hun a ma'n well gen i treulio amser yn sgwennu. Be' wyt ti'n ei ddarllen ar y funud? Heblaw dy lyfra' di wrth gwrs. Yym dwi newydd orffen y Castell Siwgwr gan Angharad Tomos a ma'n f- fedrai ddim dweud nes i fwynhau o achos dydi o ddim yn y math stori dwi me'wl yy ti'n mynd i fwynhau ond o ma'n nofel ysgytwol dyle pawb ddarllen o oedd o'n agoriad llygad wrth sylweddoli cymaint o'r w- stwff yna oedd o'n oedd o'n ffeithiol. Ie yn am- a ma'n teimlo'n arbennig o amserol hefo Black Lives Matter a'r yym yym holl ymgyrchoedd Me Too a llawfryddiaeth Sarah Everhard mae'n rili nofel dyle pawb ddarllen. Yym a dwi newydd gychwyn yym fi, Jonny, yy na Jonny Alpen a fi gan Dafydd Llewelyn a dwi rili mwynhau hynny. Dwi ddim yn darllen rhaid i mi gyfaddef lot o nofelau gan ddynion am am ryw reswm ond dwi'n rili fwynhau hy- yy hyn. A mae gen i llechi ar yym gan ma' 'na Steffan Ros nesaf i'w ddarllen. Mae gen i Pentour to be read fel pawb sydd jyst byth yn mynd yn fyrrach achos bob tro ti'n mynd ar wefan y llyfrgell ac yn gweld ma' 'na rhwbeth newydd ti'n archebu hynny'n syth bin. Wel diolch yn fawr i chdi am ga'l y sgwrs efo ni heddiw ma' 'di bod yn fraint go iawn. Pob lwc i chdi a efo wobr tir a n-og efo Hashnod Helynt. Diolch yn fawr ma' 'di bod yn lyfli siara- yy siarad efo chi.